Ye wɔ nya sia nya ya ne kã edzu nyea, me dzina be nye tsã ma sɔ ɖe le me. Ne ebe ye nyi dzu tɔ vɔ wo dzo to nɔ be ma gblɔ dzu nya ɔ wa, ke wo ɖo ɖa le edzu wa gbɔ. Míɔn mía woe nyi dzu tɔwo, ye ekplɔ lɔ li wo le kplɔ be ne va ɖe vi ne mí ye. Vɔa ne ebe mí vae kpɔ be fiɖe me sɔsɔ ne mí ɔ wa, mía te ma gblɔɛ be nya. ye mí magblẽ va nyi ku alo afɔku ne mí o, vɔ mía gblẽ le nɔnɔme nyuitɔa me. Mí magblẽ le ame gege, ame zuzu, ame tsi tsri alo le ahwa dã fiɔfiɔ me o. Enu yi gɔme ye me se ye so kaka ga ɖe mea, a eya me bu be ele a nyɔ ne dzunyea, nye tsã me ɖenɛ ɖo go vɔvɔmanɔmetɔe loo.
Yo nɔvi lɔlɔ wɛ me do gbe na me sia me va gbe keƒe ya va la dzi. Ŋkɔ nye nye dem ne nya me ye ne va mɔ jija gbe na subscribe ne subscribe wala ke mana ma video kpla me nɔvi. Ele veve ɖe. Eh, nui me ma gblɔ nye be akpe ɖaɖa ne yina subscribers yo kple ame yo le video ma ele veve ɖe be manɔ akpe ɖa na mi haɖe be mi le kpekpe ɖe ŋu ne wòme ŋlɔ nu na video kura tsɛ o la ekɔ asi na dzi la ede asi dzi na video la efia be youtube ase gɔme be elɔ video ta ana a recommend video na ame bubuwo tsɛ Ahan, akpa mae ma. Akpa evelia ya nye be maƒo nu tso nu yi me be mafia wo. Video yi nèle kpɔkpɔ le fifi la eŋeme tɔwoe mawo kpɔ sikawo le kuku. Babia nye be edu ka me tɔwoe kpɔ sika kple diamond le kuku le anyigba dzi. Ne èlé ŋku ɖe video ŋu akpɔe be video ɖe ame geɖe le eme le avu wɔ be yewoahe sika nu yi ta wole avu wɔ na ega. Eye anye be yewoakpɔ ga. Wole sika ku le anyigba dzi, le diamɔn ku le anyigba dzi, agble kple nuka? Kodzoe, e, eyi, akpatsa, mayɔ ƒetee kɔ tsaka, dzi ga kple tɔwɔe, ye amewo dro ɖe asi be yewova le sika ku. Ye anye ma mele gbɔgblɔ na wɔe be sika le eŋe me na mi, ega le eŋe me na mi. Vɔ videoa tututu ɖe. menye ŋe me wòdzɔ le o, edzɔ le South Africa ye. Ee, mekɔe de mɔ dzi be makɔ fia nu wòe ne nàse gɔme be agbe ya me ɖe, ne mi me srɔ̃ nage le yevuwo gbɔ o ɖe, mianɔ fua kpe. Eya ya enye nyateƒe matrɔmatrɔ mele tsitsi na wɔe. mele gbɔgblɔ na wɔ be ɖe míaƒe ame tsitsiwo ɖe edze be no na be ɖevi yiwo le tsitsi gbɔ va ɖe míaƒe lãmesese ŋutsuwe nyɔnuwe ɖe no de suku vi ɖe ko no va yi de suku nukɔkɔ yi ɖe suku yi wa va yi srɔ ale yiwo kuna nu le to me ne mi ma te wa kui kura tse o ɖe mi dɔ ame wa me wo ɖe no va yi srɔ ale yiwo kuna sika le to me Ta no nye be mi va kpɔ sika ɖe gbeɖe gbeɖe. Ma va ma va kɔ ko dzoa va nɔ ko. Tractor ma ti wa wɔ, me kpɔ wɔ le ke yo ne Ghana to. Eh, kadigbe ma wo si na kpɔ krokro wa wa ego le ŋu ɖe. Me kpɔ le wɔ le veme. Me kpɔ le wɔ le veme. Tsinam fi ne wole industry fi medi be ma medi be mia recommend mi ŋlɔe le comment yɛ te fi ne industry ɖe le eʋe me yi nye ʋe mia ʋeawo tɔ ao ne de le magba be le togo me magba be français tɔ tɔ ye french tɔ tɔ ye wova le nua leo le dzodzo edze be mi srɔ technical know how na gbie ne vivi na mi ya ta menɔ mɔ dzi va Eya ta koe meva nɔ aƒea do le mɔ dzi ɖe. Ele suku ɖe, ele suku yi. Vɔ wòa do le sukua me ava nɔ dɔ di ɖe. Ŋme le egɔme seo mía ƒe ame tsitsiwo la. Ŋme le egɔme seo. Yovo me le sigbe lo. Mi va yi bia yi ɖe YouTube alo yi ɖe Google ne ma va yi na va yi bia se nuka wo yɔna be white privilege. What is the black privilege? Mina mase. Black privilege ɖe fi ne wòle. Mía de dukɔ me kura tse mele black privilege kpɔ o. Ava kpɔ le yovo ɖea. Gbe ɖe madzɔ. Madzɔ. Madzɔ. Eya mi le gbɔgblɔ. Mina ɖe mía ŋutɔŋutɔ mi wɔ black privilege le aƒe. Leke mía wɔe? Edɔ ye. atokutawo, mía ŋutɔ míwɔ míaƒe atokuta, self sufficient, eya ana be míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Mikpɔ ale wole sika kua? Nyanga tɔgbewo, ame sia ame wotsaka, ame sia ame kɔ agble nu kple kpatsa. Mele tsitsi na wò fifila abe womenya nane kura tso wodzrana sika o alo diamond o. Womenyae o. Womenya ale wodzra sika o. Womenya ale, womenya ese kae le sika tse ŋu hafi woava dzrae o. Ekpɔ ɖe mitsi bome. Mitsi bɔ me. Yi menye míaƒe vɔ̃e ye o, eye míaƒe system ye. Ɖo wona system kɔ da ɖɛ be sigbe míawɔ ame yawo ema kple susu be ame yawo ne mígava kɔ ŋku me o. Mele tsitsi na be wò ŋutɔ ɖee, ne èɖu nu ɖi ƒo ɖi yi ɖe YouTube, yi ɖe Google nàva yi ɖi nane nàsrɔ̃. Ekpɔ nukomo evivi, ekpɔ eɣeɖuɖu evivi. Ne wòmedi naɖeke nàsrɔ̃ ɖi va yi srɔ̃ ale yio woɖina ga le internet dzi. Eyae le veve ɖe. Dagbe ya me le biabia na ŋutsu. Ne ese, ese vivi na hiã ɖe, ne do le hiã me ɖe, wòase veve, wòase veve na ɖokuiwò be yi kpe fu le agbe ya me. Nye ma, nye ma to axlẽ nye ƒe hiãwo ƒete o. Nye ma. Like is is long story eyiwo pete me ŋlɔ ɖe nyiwo comment dzi gblɔ va yi koko kɔe ma la koko kɔe ma ne me di be ma ka me fri fri fri fri ne me ma ka me fri fri de wa wa ʋuʋu ta wa ʋuʋu ta dagbe ya me le didi mi na mi aƒe to ne va mɔ dzi ma video ne wa sɔ ame ɖe si be do ma hi eya tsi anyɔ le eɖokui me mi la nɔ dɔ

Ale be heyi kɔ ga kɔ do ɖe yi nɔvie ɖe yi me tsi ne wo eyɔ hɔn ya tsi ne hɔn be wo me ɖe kuku na wo kɔ ga ya kɔ do ɖa ɛɛ nyewo ame ya nam ale be wokɔ ga kɔ do ɖa wokɔ ga kɔ do ɖa vɔ ɖe me na wonya be yi kɔ ga kɔ do ɖa lo etɔ se abe ɣleti ɖeka ɣleti eve megbe ya wobia yi nɔvie yi dada alo yi nɔvie be. ah eh, leke efɔ na ma ah eh, gawe me aleke ɖe ete ŋu kpɔ eh, leke ma gblɔ ete ŋu kpɔ ega ɖe le wò account me ya wɔ be eh abe ah ekpɔ ga ya wɔ me na ma nya wɔ me bia se tse be fi ne ga tso ɖa wa ya be o nu yɛ dzɔ nye be ɖe eh yi nɔ gbe do ɖa. Ale be Yesu be me yewowa ɖe ena yi ŋuɖoɖo le wo gbeɖoɖa me. Ame ɛ efia be mana gale gege na amewe. At this recent time, ekpɔ ga ɖe le wo account me ya kɔe xɔ ga le dudu be Yehowa na yi ŋuɖoɖo. Yehowa bank account enya wo bank miatɔ be nyemedi be maƒo nu didi o ne midi be agbie ne vivi ɖe mi le gbɔgblɔ be mia ele keta ele ho ele kpando ele adaklo me ele xɔxɔe jasika yɔduawo pete kɔ va lo eme kɔ yi ɖe tsevie kɔ yi ɖe ɖe anexɔ kɔ yi ɖe eh, daho me mebe wòava yi ke ɖe sika ŋu sometimes kura wòmenya nu yiwo yɔna be sika wòmenya nu yiwo yɔna be diamond o diaman eh diama yi eh, miatɔwo yɔna ɖe wòmenyee o ta wòakpɔe kɔ wòakle afɔ ɖe edzi atso eme ayi These are technical know how míaƒe dukplɔla ne wokpɔ míaƒe ŋgɔgbenɔlawo ne wokpɔ be ɖe leke míawɔ na gbi ne vivi. Mídi be míase mía tɔgbe yiwo le mía yɔme, yiwo kplɔ mí do, yiwo le dzideƒo na mí le nua me. Mi mi wɔ audio kɔ ɖo ɖam. Makɔ da ɖe mɔ dzi. Nu ka ta ɖekawɔ ma, ɖekawɔwɔ mele vava le ʋe me o? Medi be mase miaƒe kɔmɛnti. Medi be mia, me, mele to dzi le miadzɔ. Ele veve ɖe. Ne mi mewɔ ɖeka o ɖe, nɔvi lɔlɔ, elɔ melɔ o. míanɔ fuɔ dzi. Wofli mí da ɖɛ vɔ la, woŋe dzime ƒu na mí. King Leopold, eh, King eh, leke le Macaulay eyae gblɔe. Ne wòmekpɔkpɔ lɛta ma o, dze agbana va yi di lɛta ma, ele nyewo video me. King Macaulay ɖe, eyae kɔ lɛta ma kɔ do. Be o, mí va yi ŋe dzime ƒu na wɛ la, woŋe dzime ƒu na mí. Ele ʋe me fifia. Womenya nu kae nye wò dzimeƒu o. Eya ta ɖeko nèfɔ wò akɔ tomato akɔ da ɖe ta ayi ɖe asime agbɔ va akɔ zemedzawɔe ado kpɛɛ ava yi trɔ agbɔ va. That is all. Èsu be ya koe nye agbee? Ao. Míbu, woŋe dzimeƒu na mí. In fact, mate ŋu agblɔ be wode ta agu, wode, wode míaƒe common sense kɔ do. Woɖii ɖe to. Wode common sense yi wòdze be míazã ne míakɔ nɔ agbe ɖe. Wode, wogblẽe. The mobile app, wode wode code ɖe wele eme ta app mega le dɔ wɔm nyuie ɖe o. Eya me le wòyɔ be mi va mi nyɔ, mi nyɔ le mia ɖokui me, ne mi akpɔ ŋgɔgbe ɖe nena gbie. Agbe ŋke be ɖe, we are here to teach and our teachings will remain valid. Miaƒe nufafia ɖe, enu yi me le gbɔgblɔ fifi la ɖe, anɔ anyi tegbe tegbe tegbe tegbe. Menye yi ma va fia wɔ, menye news a o, efi nye me hlɛ news o. Efi nu yi wole gbɔgblɔ enye be ɖe agbee netrɔ. Va yi se ɖe gbe yi gbe agbee atrɔ ɖe nye ƒe nya yi mele gbɔgblɔ ɖe, it will still be valid. Aganɔ teƒe pɛpɛpɛ. Mebia dagbe na wò ʋe, ʋe nyɔnu. Bia dagbe na wò ʋe ŋutsu. Nɔvi lɔlɔ̃we, míanɔ kame.